Mɛka sɛ, Matena Kumase pɛn. Tena Taseman nso pɛn. Biaa ntan me. Yɛde dɔ ne tena. Sɛnea Abonofoɔ yɛ de dɔ tena no, saa ne Asantefoɔ nso bɛde dɔ tena. Me Kumase ha yi na nwɔ no, cos of mbɔɔ so nti, biaa ntan me. Adeɛ biaa nni hɔ a ɛbɛtumi ama yɛ yɛasan afiri ɔfɔ akyi. Nti yɛyɛ ade no wɔ Honeyboy studio hɔ ne yɛtwaa video. Oh, within five days na adeɛ no abɔ bɛyɛ fifteen to twenty M. Mo no a moyɛ brɔgɛs, dodoɔ no ara kɔn de mo. Doctor Laiki team no mu no, Biaa nyɛ adwuma nyɛ premier le no dwene me pɛ sɛ ne nim sɛ ɛbɛgye boom mantimi anwura mu oo bra na wo nya kwan hwɛ issue na ɛbaa yɛ no mu hɔ aa na kyɛ no ne yɛ gye yɛ. But me me nsusuyɛ mu deɛ ɛnyɛ papa gyee no ɛyɛ ɔno a mennim.
Right the only burger in town ɛna mene no te ase yi edin no yɛ still atadwe da bunu face ɛnɛ mene no bɛdi nkɔmmɔ wei nhyɛ da nyɛ interview this is nkɔmmɔ family thing ɛm as usual ɛyɛ fresh boy fafagye na gyina akyire ɔ ɔ ɔ commande bibia kama kama ɛyɛ ɛyɛ ɛm password nso wɔ ase 24 gh wɔ ano ɛna atadwe the main boss atadwe Lafa nyina bibia wɔ kɔ deɛ nyame adom yɛhyɛ akyɛ nyɛ easy o.
Na wɔn sɛ wɔayi ne nyinaa anane wo coldness na ɛwɔ ho ne nyinaa anane. o mo bi wɔ fie. wɔ bi wɔ fie. nti mi mi pia ne maa te kakra atale ho. na adɛn na ɛsɛ wokɔ baeɛ no obiara hyɛ wo a wosɛ onneɛma ne si fi so wompɛ sɛ wɔn obiara hwɛ. o ɛnyɛ saa wɔn sɛ me hyepo yɛ. me hyepo yɛ nti enya mbeduru yɛ. still na enya mbeduru.
enya mbeduru nti mi si bi enya abotire ebeduru a biara nsa bɛka ne deɛ. wow.
Yeah. Wow abusua atadwe na ɛwɔ ha a me ne no ɛbɛdi nkɔmmɔ mesi wei ɛnyɛ interview ɛne atadwe di nkɔmmɔ about nneɛma a ɛkɔ so na nsɛn na yɛhu sɛ atadwe um, wotu kwan wokɔ Dubai yeah. wo first time a wotu kwan yeah. um, how was the journey Oh very nice very powerful very fantastic eh, first of all maame nfa aseda ama me and boss Dr. Laiki okay. na KB entertainment wɔ oh, Dubai eh, mɛka sɛ it wasn't easy because tama kɔɔ ne baayɛ no ne me kura me ngye ndi mm. yes but nyame yɛ adom a visa ɛna flight ticket biribiara baayɛ ne hu sɛ yes Afei deɛ masi kwan no so a mebɛkɔ. Maame mu sa first time a wotu kwan wotena plane mu na tumi no ɛba abɛtu no like adwuma na wotu no ɛsɛ mehu saa ne ma no oh eh, mene deɛ na adwene bia ne ntim ɛte sɛ womforo kaa da ne fei da a waforo kaa so wɔforo yɛ kaa ne bɛtu sɛ wate aseɛ yes uh, so Menfaa no normal because ɔyɛ dɛn a wobɛkɔ wonya wonya wura mu nko a wobɛkɔ ne yɛnya spark a wobɛkɔ sɛ wate aseɛ so me no ho bi ani mu dabi dabi dabi dabi dabi oh, ne ho bi ani mu ne ho bi baabi ama plane na so kakra o oh, dabi dabi dabi sɛnea abɛkɛn dɛ ɛna ebetu a ebɛyɛ sei ɛbɛlande ebɛyɛ sei but mɛmɛma oh it happen yes membra deɛ n'akyi ba ne no ɔno ɔwɔ aburukyiri. Ɔse wo experience wo bɛnya some exp eh, wo bɛfa some ayi bi ma sɛ fright ne tu a na ɛkɔ a eh, wo te ade bi wɔ wɔ som but ɛwɔ hɔ a wo yɛ antisi bi a na ɛkɔ eh, bɛland nso a bɛnya saa symptoms no yes ɛno na ɛyɛ adeɛ a na ɛyɛ yi kakra but apart from that deɛ I was not having any problem ne me nso koraa na me san windows ho. nti na ɔhyɛ kuro mu sɛ clouds no clouds no ɛna abɔfoɔ binom a ne ne bɛhyiahyia yɛ ne ade ade
atadwe ma mebusa sɛ mo boss dr like wayɛ adeɛ wayɛ adeɛ still na boys no mo da ho hyɛ Doctor Likey ase because nansa yi yɛtetee sɛ na wɔn ka sɛ kyekyeku ɛne Doctor Likey no ɔn asɛ sese no wɔn ne wɔn nyɛ adwuma ma nansa wɔn agyegye wɔn mu ne ɛyi. Wonim one thing mo na mo yɛ brɔgɛs no dodoɔ na kɔn de mo. Okay sɛ wahu nti no sɛ mo an create biribi a ɛbɛma attention aba mo channels so a viewers bɛba ma binom anya adwene no adi a sɛ wate aseɛ nti ayɛ a eh, bloggers na ne create that kind of eh, content ɔbaa ne bɛkeka saa nsɛm no baa yɛ a ne nte saa sɛ wate aseɛ nti mebisa sɛ woda ho wɔ dɔkta na nwɔ baabi kɔ mene baabi akɔ Sɛ wate aseɛ bi kɔ ɔbaa mbɛto ɔbɛ ne nyinaa bɛdɛ so hyɛ hɔ na wo a wo ba akyire no wowɔ kwan ah sɛ wate aseɛ because ɛɛm um, deɛ ɔwo di n'akyi no baabi ɔno pɛ sɛ ɔnkɔduru no nya nkɔduru hɔ okay. sɛ wate aseɛ
sɛ wate aseɛ nti ɔfa deɛ mennim deɛ ɛbɛma yɛasen afiri n'akyi because deɛ yɛhwehwɛ afiri no wɔ no yɛnsa nkaeɛ sɛ deɛ wakɔ ahemfie na

asan mprempren mu afiri ɔfa Akabenezer akyi. Ataj ma me mmusa wo, your relationship with the team sɛ wakɔyɛ um, me, me hu style me ka no, but sɛ wofiri baabi um, wofiri Kumasi ase um, wofiri um, Bono, Bono.

Biaa wɔ ha a obesi eh aka ne deɛ afa biaa wɔ ha a obesi de ne comment aba out sɛ wate aseɛ yɛyi nipa mfonsuo wɔ nipa ho sɛ wate aseɛ me kumase ha yi na nwɔ no because of mbɔs nti biaa ntam me sɛ wate aseɛ Doctor Laiki. Biaa ntan me. M ɔyɛ mbɔɔs baako pɛ. Me nka bɔɔs wa, Doctor Lake ne yɛ mbɔɔs.
Nti sɛ wo ne ne wei di nkɔmɔ ne nka bɔɔs wa, ɛyɛ sɛ ohu sɛ de mbɔɔs Doctor Lake. Doctor Lake nti obiaa ntan wo wɔ Kumasi ase.
Sɛ wate aseɛ. Ne wahu sɛ me meka sɛ me mbaa Kumasi no, ndi kan kɔtenaa Ataseman so. ne me wɔ me darɛta darɛta rich na daworo ma ne mam bɛpie kumase ɛ nyame yɛ adoma turutu bi nkɔ pie ɔfa dɔkta laiki nsɛm sɛ wate aseɛ yes nti me no mɛka sɛ matena kumase pɛn matena atasoman nso pɛn biaa ntan me yɛde dɔ ne tena sɛnea abonofoɔ yɛde dɔ tena no saa ne asantefoɔ nso bɛde dɔ tena cause Ghana ha yi no a yɛwɔ no biaa firi baabi kɔ baabi bunu ni bɛba asantemani mu Asanteni bɛkɔ bo no mu anim yɛ ne nam saa sɛ wate ase nti bia ntɛn bi but asɛm ba bia de wɔ ha a wosi ka ne deɛ bia wɔ ha a wosi de ne comment ɛba e out of a okay mam bisa o woyɛ quick tempered dabi wonya quick tempered woyɛ sure yeah um wo ne papa de nsɛm a ɛbaeɛ no comments were mostly ɛsɛ woyɛ quick tempered because how a wo escalate biribiara
wɔn sɛ asɛm na asɛm mɛka mentwa wa no wɔn sɛ asɛm na atwam nti mempɛ sɛ yɛbɛka ho nsɛm bebree mate right after sɛ wo ne papa gye nsɛ nsɛm baeɛ no your youtube channel was not oh yeah ɛbaa ne sɛ wɔn sɛ
mɛka ne sɛ ghana no bi sɛ biribi asi na wɔahu ha wa wo nneɛma si kɔ anim no sɛ wate aseɛ Ɛɛ me ehu yɛ issue ne si yɛ no from then no video bi a me post wɔ atadwe tv biara no na viewers ne yɛ high sɛ wate aseɛ ɛma me nya lot of subscribe new subscribers nso ɛba a me channel ne mu. Ah, wait, nti woka wokyerɛ ma wɔ channels too. Eh, wɔn sɛ ɛmi eh, wɔn sɛ ɔmo yɛɛyɛ ɔmo hackee me youtube account na atadwe tv no ɛma yɛ bie official atadwe tv. Okay. So wate aseɛ na by then na mewɔ um, Kato TV wɔ hɔ but ɛno mentaa nyɛ adwuma nkum ɛna mewɔ Atadwe Nation for music no nso wɔ hɔ yes nti these are the channels a for now na Atadwe me hold for me a me property yes
nti deɛ ne ɛgye yɛ no Atadwe TV Atadwe TV ne ɛgye yɛ yes ɛno nso na na ɛyɛ wo main channel yes me main channel ah bɔso me nso anya kakra firi anya kakra firi yes
ade ne si yɛ no like Wofa no sɛn? Bra a, ahomakyena nda sɔre yɛ no ana? Kyɛ no na firi mfonso no deɛ ndo nyame. Ndwonsɔɔ bɛyɛ five hours. Oh, saa?
Yes, ndwonsɔɔ yɛ because ɛno ara ne adwuma a meyɛ. Mm. Me me YouTube channel no, ɛno ne mbɔsome akatwia a nya no bɔsome. Because me nya aban adwuma bi na aban atua nka. Ɛne na adwuma me ya turu me viewers edi tua nka. Na manya bi adi di bi asɛn de maame tuntum wɔn no. Na ma ne de atɔ mako bi adi. Ti bɛgye yɛ ne to be frank na me ho ntɔm. Ti ɛbaa saa na ɛma mfrɛfrɛ mpanyinfo a bɛwɔ nimdeɛ fa YouTube ne ho. Na agya bɛde ne nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra ɛɛ brɔsɛ gye yɛ. de maa yɛ ara ɛɛ yɛ bɔs manager ɔkɔ deɛ wɔn nyinaa traeɛ boaa yɛ ara sɛ wate aseɛ ɛɛ nyame yɛ adom a ɛɛ imadec mu nyinaa traeɛ nyame yɛ adom a joe kuntani ɛti maa yɛ nsa kaa ne ba but awerɛhosɛm ne sɛ yɛ nsa kaa atadwo tv ne back no sika ne nkɛɛ sɛ diamonds ne ngye no sika no deɛ yɛ nsa anka oh yes yɛn nsa nka sika no ɛno na na ɛyɛ awerɛhosɛm sika no so no mu oduru because no bɛyɛ four months ne me nsa nka me nyi sika wɔ kyɛn no nim sɛ wate aseɛ nipa no
wɔyɛ ndɛn ɔfɛ sika no na ɔyɛ dɛn
we don't know because one wonim wɔnhu wonni nipa no ɔyɛ saa adeɛ no na wakɔ akɔ putu no question but mpa yɛ a yɛbɔ ano sɛ nyame ayɛ adom a yɛn nsa aka kyɛn no ne ba Nti nim sɛ Nyame ayɛ adom a yɛn nsa aka no back no viewers a ne bɛ wɔ no bɛ bɛ san aba back na video bi a yɛde bɛ tum biara no ba bɛ hwɛ ama yɛakɔ yɛn anim. Mame mbusa wo asem wei sei. Me hu comment bi abere a yɛgye wo channel no. Ɔmo se papa Jay nim ho bi. Me ntumi nkyerɛ.
Wo wo tirim na wonim sɛ papa Jay nim wo channel ne yɛgye yɛ no ho. Daabi.
Wɔn sɛ issue na ɛbaa yɛ no mu hɔ a na channel no yɛgye yɛ. Ti saa no bebree na bɛka. but me me nsusuiɛ mu deɛ ɛnyɛ papa gyee ne ma a yɛgyeeɛ ɛyɛ ɔno a menim but me deɛ menyɛ soɔ sɛ ɛnyɛ ɔno a wate me point no ase sɛ me me meme wogu sɛ mo hwehwɛ mu no wɔn sɛ papa gye nsa ni wɔ ne nsa nim ne kyɛ no nim yes according to no pɛ sɛ o clear sad no according to no obi ada sɛ wagye me phone pɛn mhm. ana obi a ɔmo kyɛ no ne password ɛna uh, mail no ɛna ebetumi adi nsaa bɔne no. Papa Jesu ɔngye me phone, onni me me kyɛ no ho hwee na wafa. Sɛ wate, ebi a honhom mu deɛ mentumi nkyerɛ. Baasa physical deɛ onni ho hwee. Yeah. Abusua, na mepɛ sɛ mebusa no question wei ma no clear because that is what a me nso mehu on social media amanfoɔ kyerɛ mu a. Omi a dodoɔ no afrɛ dodoɔ no afrɛ me ka ho asɛm. Eh. Sɛ yes, sɛ mekyɛ no na abagye no, Papa J na mabagye kyɛ no na me so daabi. Papa Jay deɛ ɔntumi ma yɛngye me YouTube kyɛ ɛyɛ huhu mu deɛ menim mm. ba physical deɛ ɔntumi ma yɛngye me kyɛ no mm. yeah. nti na nsɛm ɛwɔ no obi bɛka sɛ asɛm no atwam na mesɛ bisa because na mpɛ sɛ ɔclear because that was the questions anaasɛ ɛyɛ ansɛm a na amanfoɔ ka sɛ ɛm atadwe ne papa Jay issue yi ba yi a de bi ɛka sɛ papa ɛyɛ eh, atadwe nhwɛ ne ho yie wɔ kumasefoɔ ho ɔnyɛ sei ɛm ɛne adeade na ɔma ɔgye ne channel sɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɔ n'ano aduane kura agu ɛne adeade. na maba abɛto akyi na mebisa no sɛ saa nsɛm no osusu sɛ na ayi papa gye nim ho bi papa gye nim saa nsɛm no ho hwee abusua nti yɛmfa saa nsɛm no egu back to um, your music career ɛne yɛkɔ prisons no you did something massive performance that was the first time I'm here to attack a perform live band. Sa. Fantastic performance. Wow. nti no menim yɛsa kɔ baabi na meka kyerɛ m sɛ aten frank na wɔ program na meka kyerɛ m sɛ masa moma atadwen sɛ ama performe bi atadwen when when na wostate sɛ wowɔ the live band wo performe live band a ah, woyɛ too good like that daase bebree wɔn sɛ de aseda bɛma asɛmfo awurade ɛsiane sɛ memeyɛ fully package of that kind of instrument na me wɔ musical years ɛyɛ adom akyɛdeɛ nyame de ma mankɔ sra mfiri bia hɔ sɛ wate aseɛ from infancy sɛ wate aseɛ because obi a memeyɛ instrumental mind deɛ I have to get musical years ampa atadwo bɔ trumpet yes me bɔ trumpet me bɔ trombone me bɔ atɛntɛbɛn okay trombone deɛ me ama hu bi yes ɛkɔ nana hema yeah ɛyɛ ɛwɔ dɔma yes yes sɛ wogyina Oh, video yeah. Mary has a woman. But the better some amount for. And you know, for live band, you know, Mimi will be a. Say Mimi, say to say, yeah, yeah, you were her. Na yie na sɛ live band a mɛtumi agyina yie na sɛ ama yɛ apɔn from me nkora bere nyina obi akɔ han ne live band ɔde yɛ na yie na mimi twam no mate sɛ yɛ live band no mɛtumi akɔ gyina live band na sɛ yɛ ma nwunu adwe bɛmma me nsuo ma ma aduane nnuo mɛgyina wa ma ba apɔn ansa na ma kɔ fie
ɛyɛ ade a mpɛ i love it and i like it and it's in me agye sɛ maawu na ayera
Wow, atadwe ɛna di nsɛm to dwa. Baabi a ɛte yɛfrɛ ha no Kings Bite. Ana yeah, Kings Bite. Kings Bite ɛwɔ um, Bonsom Junction. Bonsom Junction pankorɔ no.
Yeah. Ɛnyɛ saa. Yeah. Nti ɛna ɛwɔ ase a yɛde interview no. ɛma mo kama kama kama ɛwɔ ase ata adwuma mi bisa ɛm your current song a ɛtrɛnde bɛɛkɔ bɛɛba deɛ atɛn sɛ waka ho nsɛm beebi your current song a ɛtrɛnde ɛyɛ ɔdɔ ayewa what is your own colleagues ni bi sɛ wobɛ wiase nyinaa the only sensible song a wabɔ ɛne ɔdɔ ayewa.
ɛnyɛ ɛnyɛ nkoriksi ne nko a lot of people are saying and me myself i know. Mm. me myself I know it's it's different among my musics or among my tracks you get it nyɛ ndwo no somewhere two years ago ne nyɛ ndwo ne de to hɔ ɛwɔ beat fada hɔ ne nyɛ ndwo ne de to hɔ yes a ah, me me drop yɛ sɛ wate aseɛ yeah.

Yeah, te sɛ ɔdɔ ayewa yi ara, mekɔɔ 24 GH ne manager hɔ ne boy hɔ sɛ mekɔ akɔyɛ promotion ɔdɔ ayewa no. Nti after promotion no, na me se eh, Nyankopɔn de idea no baeɛ ne me se 24 bra na yɛnhyehyɛ adeɛ na yɛnyɛ no sisi ansa na mafiri ha akɔ. me ka if you don't love me wa just go away if you don't love me. anti waa na o hyehyɛ mi. mi a ne mi hyehyɛ yɛ you hit me i hit you you love me i love you ti yɛ yɛ ade ne wɔ honey boy studio hɔ ne yɛ twa video ti twenty four na edi kan post video no wɔ ne ne tiktok page oh within five days na adeɛ na bɔ bɛɛ fifteen to twenty m na adeɛ na trending. aborɔfo no nyinaa fa nnwom no if you don't love me go away if you don't love me go away na adeɛ no ɛtrɛnde hmm. sɛ wow nti mebɛkɔ dubai no ɛna mese saa adeɛ a yɛnhyehyɛ na yɛnkɔyɛ ne full track na yɛmfa mbra out nti mea mesan kɔɔ studio hɔ ɛna yɛhyehyɛ ne yɛyɛ ne full track ɛnyame adom yɛ release full track no so awokɔ atadwe nation all the musical stores wobɛhu ndwom ɔkɔ 24 so ne um, yɛka ne sɛn audio mark page a wobɛhu full track no da hɔ on audio mark on wo release yɛ no ɛno response no ɛte sɛ very powerful mm. yes ɛkɔ sɛ ne na gidigidigidigidigidi
because mpost koraa menhyɛ batadeɛ no ɛkɔ
Abusua Atadwe na yɛne no di nkɔmmɔ wɔ ase yi. Wate sɛ waka ne nnwom no ho asɛm, waka Papa Jay nso ne ne nsɛnsɛm kakra ne nneɛma a ɛkɔ so. Atadwe, seesei adwuma bɛn na woyɛ a yɛnhwɛ anim? Eh, Nyame adom, seesei adwuma a mede bɛ out yɛ Ɔdɔ Ayewa official video. Okay. Mekɔtwa wɔ Dubai. wow me bɔ ka almost um, 200 million ɛna ɔde kɔtwa music video music video na wɔ dubai atadwe wobɔ ka 200 million yeah. kɔtwa music video yeah.
dubai yeah. ɔn sɛ adwuma he a yɛyɛ no menni manager bi a ɔde sika ɛboa m na bɛdɛ soro boa deɛ ɔboa ne ho wɔboa ho na ɛka nnipa akoma ama no aboa wo And you know I mean business in music Ɛnyɛ agorɔ ne medi Bi te nkyɛn a ɔbɛka sɛ Atadwe de music a ɔyɛ ɔredi agorɔ But ɛnyɛ agorɔ Time ne nso yɛ Sɛ time ne so a Biaa bɛtumi nka Sɛ boafoɔ bi ba sɛ ɔde sika Ɛbɛ push me through music a meyɛ a They will see things things difference And they should watch out 2023 wei mendi agorɔ 2023 wei ma release ɔdɔ ayowaa. and bia ɛbɔ ndwom na baso they should watch out the next track a mɛ drop it very powerful one wow yes wow.
nkɔ dubai na abɔfoɔ binom ba nda yɛ mu asɛm a bɛka kyerɛ ne sɛ atadwe maybe not today maybe not tomorrow but we promise you one day one day you be the champion.
Abɔfoɔ mmienu no baa me da yi mbɛkaeɛ saa abɔfoɔ no me kɔ Dubai ne bɛ nya wɔn nkanta tama ne nte fright ti nduru Dubai so bɛ ba nda yɛ mu ase maa bɛ bɛ kan maybe not today maybe not tomorrow but I promise one day one day you will be the champion and I believe what they said and I'm going to work on it cause sɛ yɛsi bi kan asɛm a ngyi di dwe so mu apampaebɔ di akyiri.
Yes. Um, ma me misa o asem we say. U colleague and I say we nua chichiku 1957. You were there.
Yeah. And I can we been tini free Dubai bantem. Because wow. I have to come and support my lovely brother. Who chabi ana?
Man chabi.
Man chabi. U kodro na na enipa no guo bibi na fi yenisi. I was I was I was not shocked because program wei no anaasɛ pro ɛyɛ promotion no hyɛ aseɛ ntɛm ɛna ɔfa team no dr laiki team no mu no biara nyɛ adwuma nyɛ premier league sɛ wate aseɛ nti me pese menim bi adwene me pese ne nim sɛ ɛbɛgye boom Energy boom. Energy boom. Wonya kwan kɔhwɛ yɛ bia na. Manti ma wura mu o.
Bra na wonya kwan hwɛ. Hwefa no wɔfa wura yi. Enti yɛ yɛ gyina akyire ne yɛ direct amanfoɔ. Yɛ kyerɛ bɛ kwan na bɛbɛfa so a bɛbɛkɔ yi inside. Sɛ wate aseɛ. Yes, because yɛ na adwuma no yɛyɛ adwuma. Yɛ na yɛyɛ deɛ a. Enti ahɔhoɔ no aba aba no, ɛyɛ sɛ yɛma bɛ kwan ne bɛyɛ dɛn bɛti nya akwanya kɔhwɛ bi. Because yɛ deɛ yɛyɛ deɛ a. Nti ɛni kwan sɛ yɛpere sɛ yɛkɔhwɛ. Ɛsɛ yɛ sɔpɔɔto ne ba abaa ba a bɛbɛhwɛ no bɛbɛ wura mu kɔhwɛ nti ɛno ne adwuma home worker ne yɛ gyina akyiri a ne yɛ yɛ. Okay.
Asɛm bɛn na ɔbɛka akyerɛ Kyekyeku? Eh, Kyekyeku yɛ nua prɛko pɛ from Director Rich Camp Ataseman so ne ne nyinaa dan baako nti mi yɛ nua prɛko pɛ. Nyame nhyira no sɛ wabɔ kwan no ato hɔ na nim sɛ wabie wei no Directors and producers bebree ɛba abɛfa saa kwan no so na ɛbɛboa na ama sini no YouTube adwuma no ɛne Ghana sini no akɔ anim mmɔ. Okay, Akadwe Ako, final words to fans. Eh, deɛ meka ne sɛ mfansefo nyame nhyira mo, boss Dr. Laiki nyame nhyira wo. Dubai fo amma ya mo gye mfɛ so, sugar baby nyame nhyira wo. Rich ɛna fire mine mo a mo awurum hɔ ne nyinaa no, Nyankopɔn nhyira mo. Kedua Nyankopɔn nhyira mu. Me ara maame a ɔwɔ me no de baa wiase ma grɛ dɔnkɔ. Nyame nhyira. Me papa nte ase wawu. Ti me papa abusuafoɔ bɛda mfini abusuafoɔ a mowɔ bereku nkato. Nyame nhyira mo abusuafoɔ nyina. Me maame abusuafoɔ a mowɔ wɔn sapɔ. Nyame nhyira mo nyina. Ghanafoɔ nyame nhyira biara. I love the support you are always giving to me. Me ndwom ɔdɔ ayowaa no ɛwɔ out. Atadwi nation. ɛwɔ all the music platforms so if you don't love me go away so ɛwɔ out all the music platforms mo bɛtumi akɔ streami mommoam nyame yɛ adom a this month 22nd me drop it ɔdɔ ayowa official video from dubai ndwom wei sɛ tv stations radio stations media for mo support ma ndwom wei mɛtumi de agye music uh, best music of the year ɛwɔ right. bgma so i need everybody support ɛwosɛ nsɛm na atadwe de ato dwa no yɛ time no nti yɛde bɛsi ase Yɛbɛsan atoa nkɔmmɔ no so da foforɔ. Ɛna nyame yɛ adom so na me drop a yɛde bɛto atadwe tv ɛwɔ youtube. Alright.
Yakra mo. Nyame nhyira mo.
Sɛ bi ayɛ. Oh.
Ebi ama mi atwa ɛyi. Okay.